Nilqgħu magħna sinjuri lil John il-Kajboj hawnhekk qabel ikomplu id-diskussjoni.
Hello Peppi, how are you? All right? Everything okay? Bl-Ingliż, bl-Ingliż tħaltilna John illum. Of course! Għax ħanajlek Peppi, meta l-ġimgħa l-oħra sewwa kellek hawn il-Everest Bartolo sewwa kien qiegħed hawn qed jitkellem u beda jgħidilna Fuq kemm għandna bżonn nitkellmu iktar in English. Jiena għoġbitni l-idea ta' Everesto, għax issa Everesto ħa ngħidu jien sabbaħ, u ħa nibda nitkellem in English. Ejja, ejja, imma ifhimni, hawnhekk programm bil-Malti, ħu paċenzja tkellem bil-Malti, sa ejja. Ejja, imma ismagħni Peppi, hija jekk il-proposta sewwa ta' Everest lilek m'għoġbitekx, Hemm oħrajnek il-Joseph Muscat mhux talli għoġbitu, talli Joseph Muscat issa ddeċieda li l-meeting sewwa tal-progressive, tal-progda insomma tal-PLM, insomma qed jitkellem Joseph, ħa jagħmilhom kollha in English sewwa, ħa jibda jagħmel l-ispeeches Joseph, Kollha in English. Interessanti din l-idea, interessanti. Vera interessanti. Stenna sakemm tisma' l-Anġlu Farrugia jitkellem bl-Ingliż u mbagħad għidni kemm ikunu interessanti.
Ok, hija biżejjed, Johnny, għax tgħallini. U trid tara insomma li r-Re Azzopardi, insomma nimmaġinah jien qabel il-meeting ir-Re Azzopardi jilqa' lin-nies u jgħidilhom welcome On the stage, the almost Prime Minister, Doctor Joseph Muscat. Muscat, Muscat, Muscat. Muscat, għax bl-Ingliż Muscat, sawa. Eh. U mbatt tara l-Joseph Muscat jagħmel l-speeches bl-Ingliż u jgħidilhom Malta first, Before everything. Tajba, tajba. U mbagħad jgħidilhom love Michelle, cos Michelle loves you, love kulħadd. Iva, rajt, issa biżejjed m'hemmx għalfejn tidħol. U smajt jiena sewwa li anke l-Labour ħa jagħmlu il-programm il-programm sewwa ħa jagħmluh bl-Ingliż. Infatti ġabu waħda mill-Amerika Jana di biex tagħmlilhom il-programm bl-Ingliż. Jana, Jana t-tifla ta' Mintoff, Jana. Jana t-tifla ta' Inti taf għalfejn il-Jana. Semmiha Jana. Għalfejn? Għax minn Tofjana. Ħalajlek id-dom kien. Hi se tiktbu l-programm elettorali. Bl-Ingliż ħa jagħmluh minn il-programm elettorali bomba u Jana marret tkellem lil xi ministru insomma qaltlu biex il-programm jagħmilulha bil-kulur. U nsommu għandhom riklami jiena smajt li tad-deżerta taċ-ċikkulata sewwa bbukkjaw full page Reklami. Diżerta ilha li għalqet id-diżerta. Hija għalqet ħanajlek meta għalqet Peppina Blizzard sewwa, id-diżerta men għalqet meta tlaqt jien sewwa mill-iskola. Hija hija.
U laqgħet insemmi l-iskola Peppi, għax inti tħobb issemmi l-iskola. Għamilna reunion, year union tal-iskola. Hija hija ħaġa sabiħa, ħaġa sabiħa.
U ġiet Owni Zarb U ġie Johnny Bencini, u ġew kollha, żomma raw. Reunion ġi Tony Zarb, kienu fil-klassi miegħek? Le, ma kienux fil-klassi miegħi, imma Tony Zarb ma li sema l-kelma Union, għal ħajja jiddeffes naqa' sewwa. U mbagħad kien hemm Joseph Muscat, insomma, u Franco De Bono għal waqt il-reunion. Ejja, daw kienu flimkien l-iskola. Mela men, u dan semma waqt il-lejla u dis-serata. Joseph Muscat il-Franco Debono għamillu lejl sħiħ jgħidlu biex jivvota magħhom. Ivvota magħna u Franco jgħidlu no. U ejja ħallina u ejja. Ma tix temminni? U x'na. Ma tix temminni? Qatt jgħidlu hekk ejja.
U ġbittilhom bil-video bil-mobile ara naqra sbizza ta' video ġbittilhom. Għandek il-filmat?
Għandi il-filmat.
Klassi. Fl-istess bank.
Fl-istess bank. Fl-istess bank. Kont nitkellim. Kont nafib mhux ħażin, kont nafib. Kontu titkellmu fuq il-politika jew? Ma tantx. Ma tantx, ma tantx. Eh, ma tantx. Issa taqleb magħna allura. Issa taqleb magħna allura.
Esklussiv, eh? Esklussiv, jina ġurnalist bomba ġej minn minn għat nġibu xaraba. Il-lejl kollu jgħidlok biex jivvota u ma tarax Franco de Bono. Nazzjonalist! Daqs kemm hawn Nazzjonalisti Malta! Għawdex ukoll muna tliet darbiet u nofs! Qgħod ma tarax ħajvvota mal-Labour sewwa. U issa fuq li għamlulu għamluh kuntent il-Franco Debono għax issa għamlulu ġurnata memorabbli! X'kienet?
Dik li għadek kemm issemmi inti sewwa li qed jagħmlu live streaming minn ġol-Kamra tal-Parlament sewwa biex tara l-Parlament u l-membri tal-Kamra tal-Parlament fuq l-internet ma jkollokx tagħmel Mhux idea tajba li tara l-Kamra tal-Parlament. Żgur! Biex qed tidħaq, John? Biex qed tidħaq? Iva għidli biex qed tidħaq. Għax barajnek b'bibġna tluwada sewwa, dak konna jiena u Mary Jane. U għad telgħet laqlaqa 'l barra Mary Jane sewwa ħoloqot nara il-membri tal-parlament minn ġol-kamra x'inhuma jagħmlu fuq l-internet. U xħin dħalt qed sewwa Mary Jane, bdejt nara wieħed minn daw il-films fuq l-internet taf inti, daw il-films daqsxejn U daħlet qaltli iwa ja Maħmud, xpun fuq rasi, qaltli hekk kull kamra tal-parlament qed tara. Għedtilha Mary Jane naħseb tal-internet daħlu ġo xi kamra b'oħra.
Sinjuri, John il-Cowboy!